I roto i ngā mahi, he uaua te whakatau i ngā take, ngā hiahia, ngā wawata, ngā tūmanako o te katoa. He aha te kaupapa o tēnei rā?
Ko ētahi o aku hoa, he hari te hoa ināianei. Nā runga i te mea, ko tā rātou, kāre āku mahi i eke, kāre au i kaha tohe. He rā momo āhuatanga. E te hunga kua. I tōna mutunga, i whakapau au i taku werawera, ko taku ringa me, me, ki a au anō, ā, ki taku manawa kai te kī atu i kaha nei au. Ki te whakapau i taku werawera, pae mai, kino mai, ko ea te wāhi ināianei, ka waihotia ake mā tētahi whaiwhai haere i ngā kōrero. Ko te tūmanako, i whakatinana au i ngā wawata o tōku māmā i te wā i a ia, i tuku ia ia ki a, ki Tāmaki rānō, ā, ki te whai i te mātauranga. Nō reira, ko te mātauranga, kaua ko te mātauranga i tōna kotahi, ā, reo Pākehā, reo Māori rānei, ā, kaute rānei, engari he mātauranga o te ao Māori. Tīmata mai e Tīpene, ka mutu i pūtake mai i konei. Tērā, tērā.

E kui mai koro mai i te pō, tēnei tatutūtanga mai ki mua i a koutou i tēnei rā. Te whaiwhai haere ngā āhuatanga o te whakapaipai i a koutou. Ko roa e takoto ana i konei, me whakatika ka tika. Koki mai ki a koe māmā. Tēnei te hoki mai anō ki a koe, whakapaipaia ki te āhuatanga ki a tāua, tāua rahinga, kia whakapīataata ō tuakana, tō kuia, tō, tō māmā, tō pāpā, me ngā karanga maha i takoto nei ki konei. Engari anō tāu, ka waihotia ake, ka waihotia ki tāu i te mea, ana, a māua ko tō tamāhine, Nā tā maku i whakapaipai kia pēnei rawa te āhua, ka noho pērā kia tae ki te wā ka haere ki a koe, ka haere au ki a koe. E moe, okioki mai rā me te moeha nō hoki ara ko ngā pā harakeke kua tipu, ko ngā tamariki ko ngā mokopuna kua tipu, kei te pai rātou katoa. Nō reira moe mai. E moe.

Ko tōku māmā ko Mīria, he ai ki te nuinga ko Milly tōna ingoa, he ingoa mōkai nei. Whai tētahi atu mea. Whai. Mai. I te mea he tamariki, he tamaiti pakupaku nei i tērā wā, ko au te pōtiki, ko au anake o ngā tamariki i noho i te taha o tōku māmā, ā, ko au te tino tamaiti o tērā kāhui. Ko Te Ururoa. Flavell tōku ingoa. Nō roto o Te Arawa. Ki Te Taho tōku māmā. Nō, he, he pānga nō rā ki Te Tai Tokerau. Ā, ki Te Taho tōku pāpā. Kia kaha. Oh, tata, tīkina, tīkina, anō. Ā, i whānau au i Tokoroa. Ā, i tērā wā ko tōku pāpā, koia te kaihautū o te pāpara kāuta o Tokoroa. Taku mōhio āhua 65 pea tōna pake ki te wā e whānau mai ai. Nō reira, ka tahi te tangata. Āhua 40 pea te pake ki a tōku māmā. Ā, ko James William Ben Flavell tōna ingoa, e ai ki ngā kōrero, ā, tokorima wāna wāhine. Ko tōku māmā te mea whakamutunga, ā, ko au i tōku kotahi, ā, mō te taha o tōku māmā. Koinei te mahi o tōku māmā i te wā i a ia, he mahi reo ana, he mahi tunu reo ana, pērā i te kuia nā, i a Ranginui. Kei au te rārangi kōrero e mea ana i te matenga o taku pāpā, koirā te tino tangata mō te hoko i te waipiro ki roto o Mangakino. E kī ana te kore sly grogger, koinei te kōrero, i te mea i whakakorengia te āhuatanga o te haerenga o te Māori ki roto i ngā pāpara kāuta. Nō reira, he aha te ao te Māori? Ā, he mahi huna. Kāore au i waimarie ki te tipu o te rangi nei, kei roto i te whānau tērā, kei tētahi o ngā karangarua o roto o Manawatū, kei a rātou te mea o te kuia. Tera pea i te mea i mate toku pāpā i au e tamariki ana kāore au i te whai wāhi kāore i paku mōhio ki ngā koro o Te Tai Tokerau. Nō reira, ko ngā kōrero mō tōna tipuranga, tōna whakapapa, tōna aha rānei i ngaro i tana matenga. I mate ia, ka mutu ka noho au te taha o tōku māmā, ā, Nō reira, ko ngā kōrero katoa, ko taku pānga katoa, he tirohanga Te Arawa. Tērā pea e konei te āhuatanga o tērā whakatipuranga, nā runga i te rawakore, nā runga i te kore moni, te taumahatanga o te wā, i kaha nei rātou ki te whakatipu i ō rātou ake kai. Tino aroha nui au ki taku māmā, i te mea, koia tērā i kawe nei i ngā uauatanga e pā ana ki au i tērā wā. Mai te wehenga taku pāpā, ā, katoa, ngā mea katoa, utu e ngā nama, ka te hoki mai ki te kāinga, kai te tēpu. I taku mōhio ai ki ngā koro, a ko au te, te tino pēpi o ngā pēpi, a koinei rātou ōna whakatipurangi kaha piri mai ki au, i te mea, kore te pēpi o Mīria, a. Koe te pēpi o mātou. Tiaki te tipu, ā, māna koe e āwhina ki te kia whāngai tō whānau. Nā, kua mutu. Kāore atu tino mōhio hea te taki i whakaaro ake a, a Māmā kia tono atu au i, i te kura o Tīpene ehari te tangata, ehari te mea he tangata, he tamaiti haututu, ki, he, he tamaiti kino nei, kao, tamaiti pai. Engari, whakaaro pea, ā, he oranga i reira. Nāna ahau i heri ki reira. Oh, ko ngā tama o te kura o Tīpene e ōrite ana. He mahi hīanga ā-Māori nei, haere te mea kino. He tinihanga ā-Māori nei. He ngahau, he harikoa, āe, he pakanga i ētahi wā. Engari, oh, ka tae ki te wā o te whutupōro kotahi te kōrero, me toa. Ka tae atu koe ā tamaiti, ka puta he tāne i te ao. Ehara i te mea i whakaako a mātou katoa kia tū hei hei rangatira mō te ao Māori, engari i roto i ngā kōrero o te hītori o Tīpene i reira ērā kōrero. Tae rā anō ki te wā ko te tau whakamutanga i tae mai au ētahi ki te pātai mō te kura māhita, ah, Nā runga i te mea ko te tētahi kāhui o tōku ake whakatupuranga i te haere ki Tāmaki, ah, haere katoa mātou. Ah, so, ko te kura māhita te mahi i āta wānangahia, i tae atu au ki Epsom Secondary School, koira te, te, te training college i tērā wā. Me te kī, ko au tētahi waimarie ki te noho i te tao o te hunga, Tino mōhio nei he mātanga i roto i ngā mahi whakaako. Taku tūranga tuatahi ki Kaikoura mō ngā rua tau, ka haere ki Tāmaki i te mea i reira tonu tētahi kāhui i te kura o Māngere College, ā, ka tūtaki taku hoa. I te mōhio tonu au ki a Aroaro tana taina, me Moana, rātou katoa i haere ki te Hato Hōhepa, ka mutu i a mātou e ngahau ana, haere ki ngā pāti, ki ngā ngahau o te whare wānanga i tūtakitaki. Ka mutu, nā wai, nā wai, i haere atu ia ki te kura o Māngere mō te wā poto, i te mea, i reira au e kura māhita ana, i reira ia e hiahia ana ki te noho hei kaiako. Ka tae atu ia ki reira, ā, ko au tana kaitiaki. Nō reira, ko tāku, ko te kī atu, Anei, mahia tō mahi, me te heri i wana pēke ki reira, ā, me te kī, Ā, he mahi tō mahi. Ā, nō ia, i a, i a ia ki tāna, i, i whakaaro ake ia, kātahi te tangata whakahīhī, kāore i te pīrangi tē noho mai, ka puta ia, kāore i paku kōrero he aha, ā, engari kī atu au ki a ia i muri iho, ā, e whakamā nōku, e te kārangirangi ngā whakaaro mōna me tōna ātaahua. Ā, nō ia te rā whakamutunga i tana noho ki reira, ā, i piri atu māua, ki a māua anō. Nā ngā hoa i pērā ai, ā, me taku titiro ki a ia, he taku kuini tērā. Mēnā i waimarie, mēnā ka waimarie au, ā, ko taku kuini tērā. Ā, ka mutu i Puāwai, tērā i roto i ngā tau i muri iho. Ki te koe ngā rakiraki kei kō? Ana. Tērā mea nui i roto i te wai. Ki raro i te wai.
Ai ra.
I tērā wā, i raro i te ture, he ara nō tētahi whakamātautau nui ko te School C. Ngā tikanga o te School Certificate, ahakoa pēhea tō pai, tō kaha i roto i ngā marau, 50 paeheneti ka hinga. Ahakoa pēhea, 50 paeheneti ka toa. Kei te hē tērā, i te mea, mēnā i kaha eke te nuinga o ngā tauira, ahakoa pēhea, ko ētahi, ā, kua whiua ki tētahi atu taha o te, o te taiapa. Ka whakaaro ake, Ha! Koinei pea he āhua uauatanga, te, te uauatanga o te noho o te Māori ki roto i ngā take mātauranga. Ā, ka tahi, ka rua, he rārangi īngoa o ngā kaupapa whakaako. Ko te French, ērā mea i runga, ko te reo Māori kei raro iho. Ka whakaaro ake, kei te hē tērā. I tērā wā e waimarie ana au i ngā tāngata pēnei a Ken Mair, ko tāna i roto i te PPTA, Post Primary Teachers Association, ko tāna mahi ko te tuhi i ētahi kōrero mō te Tiriti o Waitangi. Tono atu au ki a ia ki te haramai, ki te kōrero, ā, i reira i tipu ake ai te whanaungatanga ki a ia. I tau mai te whakaaro a taku hoa kia hunuku atu ki Taranaki. Engari i te waimarie i te mea i reira tonu a Huirangi koina te tāhuhu, te pou, o te tīmatanga mai o te whakarauoratanga o te reo o Taranaki, te mito o Taranaki. Ko te mea nui kia rangona te reo. Me, a taku taokete a Ruakere. Tēnā koutou e okarongo mai nā ki tō tātou pou irirangi Māori te korimako o Taranaki. Ā, Mātou katoa, nā mātou anō i whakakao mai a Wā Poto i te wā i tono ahau kia noho hei tumuaki mō Te Kura Matatini i Taranaki. Ko te reo irirangi Māori te kore mako i tīmata mai i tērā wā, ā, ka tahi ko te tino rangatiratanga i ora, kaha ora, ka mutu ko ngā kaupapa i tērā wā ā-whenua, ko ngā, ko ngā mahi.

Ā mātauranga, nā, mai i te mātauranga, ā, e āhua pērā rawa, mōmona haere i te kaupapa, i whai wāhi au ki a, ki a Tuaiva Rickard, ā, ki a Hone, ki a Hilda tana hoa, ki a Mike Smith, ki a Annette Sykes, mātou katoa i whai wāhi ki a mātou anō, a Moana Jackson, kātahi ka kōrero mō te āhuatanga o te whakatutū puehu. He whakaara ake ēnei kaupapa kia kore ēnei kaupapa e noho huna, me te hē hoki, me te hē hoki o tēnei āhuatanga o te noho tāmi nei o te ao Māori. Not one more acre.
Kua pai, āe, e rua nā take nui i kōrerohi i tērā wā. Ko te ngaronga o te reo Māori, ka tahi, ā, ko te whenua Māori ka rua. Ā, i te wā o te takutai moana, ā, i Taranaki au, ā, nō reira haere ki tētahi hui, ā, ki Whāingaroa, i te kāinga o Tuaiwa, i reira mātou katoa Nā tāngata porotū, ka mutu i puta te kōrero, ā, ka whakatūria tētahi hīkoi mai Kahungunu ki Pōneke mō te takutai moana te kaupapa, ā, ka mutu i pērā rawa te āhuatanga mai Te Tai Tokerau. Ko au tētahi o ngā kaiwhakahaere o te ekenga, o te wā ka eke mai te hīkoi ki Rotorua nei, ā, ka mutu ka te taenga atu ki Pōneke, Ā, ko, ko Hone i mua. Kia mau tātou! Ko au, ko te MC, te tikanga o tērā rā te ekenga ki te Whare Pāremata. Ā, ko Ken, tētahi o ngā kaiwhakahaere, nā rātou te kī ko koe te MC. Haere, i whai wāhi au ki roto i ngā nekeneke. E kore taea te karo, ā, te āhuatanga o te hiahia, ā, kia tū tētahi kaupapa, i te hehe ētahi ki te whakatū i tētahi rōpū Māori, he rōpū hou. Ā, ko Whatarangi te tangata. Ka uru ki roto i tērā kōrero mō te, mō te pāti, ā, tētahi pāti hou, me te kore mōhio a tētahi me pēhea e taea ai, ā, kare he moni, kare he aha, i puta te ingoa Pāti Māori, Māori Pāti, ā, ka mutu ko Tariana, ā, ko Pita. Tāngata whai mana i roto i te ao Māori, ko Whatarangi, ā, koinei ngā kaihautū, ko Hone, ā, te tangata i akiakina. Engari i tae mai a Hita Hingston, te judge i tērā wā, ko te matua kēkē o tōku wahine, tae mai tētai ata me te pātai i te pātai. Ki a Erana, ki a au, i ngā Tarae kākahu moe, kei te hiahia mātou kia tū tō hoa, ko Ērana, kāore i kaha ki te whakahē i tana pāpā, mai reira ki a, ā, kei, kei te pai. E te hunga kua mahi, takoto mai rā e. It is with humility that I pledge myself to work for them in this House. Ko au tonu tēnei.
Ko tā mātou i tērā wā ko te pupuru i te whakaaro ka whai mana te Tiriti o Waitangi me te ao Māori i roto i ngā mahi o te Whare Pāremata.
It is acknowledged that once the speech is open, the job of the last speaker is to ensure that the mauri of the pai, the essence of the speech making, returns to the tangata whenua. Reira te mai o ha. Kāore au, i paku whakaaro ake ka noho atu ki reira mō ngā tekau mā rua tau. Whakaaro ake, toru tau ka motu, ā, me waiho, ko rahi, ā, engari. I ngā tekau mā rima tau i kaha nei au ki te whai i taku tūranga ki reira, i ngā wawata o te hunga nā rātou au i tautoko, o roto i ngā wāhi o te takiwā nei o Te Wairiki, ā, o roto i ngā wāhi pēnei a Murupara, ngā kuia, ngā koroua i hēri haere nei ngā pepa, i tukutuku haere nei ngā pepa, i kohikohi moni nei.

Koinei te noho mō Ngāti Rangiwewehi e tau nei. Toru tau, kāore i whai wāhi ki ngā tamariki. Ōku ake tamariki, kāore au i kite i a rātou e tipu ana. Nē, koinei te pāpouri. Tekau mā rua tau au i te Whare Pāremata. Nō reira, kei reira tonu tērā wāhanga o tō ao, ka e kore taea te hoki mai ki a koe. Ahakoa ngā painga i mahia mai ai e tēnā, tēnā o mātou, tērā wāhanga o tō, o tō ao, ngā tamariki, ngā mokopuna, ko ngaro, tē hoki mai. Tangata whenua do have a place in this country just as Pākehā tauiwi have. The challenge of this House is to acknowledge the tangata whenua presence rather than to refer to it as being too PC or as some might say, Pākehā centred. Ko tāu, Ko te rongo i ngā nawe katoa o te ao Pākehā ki te ao Māori, he rongo i ngā amuamu o te ao Māori ki a ia anō. Inā kē te nui o ngā hiahia o te ao Māori, ngā tūmanako o te ao Māori i runga i ō pukuhiwi, tokowhea, tokotoru, tokowhā rānei, hei kawe.
Where there are issues of tikanga Māori we will be more than willing to offer you some advice in a spirit of goodwill and a willingness to share. I ētahi wā i eke, ko ētahi wā kāore i tino eke, nā runga i te āhuatanga o te, i te mea ko, ko ngā take o te ao Māori he mea ka whai wāhi i roto i te whatumanawa o ngā mema pāremata.

Tino aroha nui au ki taku māmā. E he wahine kāore i tino kōrerohia te āhuatanga o te, o te māuiui. I, kāore i whāki mai. Nō reira i tae mai te, te rongo ohorere nei, ā, kua heri e ki te wa, ki te hōhipera. Kāore i kōrero mai ki a au, ki a wai rānei ko tāna māuiui, he, ko te mate cancer tāku e kōrero nei.
E tō tātou Matua nui te rangi, koinei mātou kua huihui mai nei ki roto ki roto i tō mātou whare, he taha tō mātou whaea. Me te pōhēhē o te tangata e kore e mate, kei te pai ia. Inā atu nei mātou ki a koe, tā manaakitanga ki runga i a ia, i a mātou, i tēnei wā, i a ia e māuiui ana, whakakaha ia i a ia, āke, āke, āke.
Ā, nāwai, nāwai, i heria ki te hōhipera, i tiakina e Mātou i te hōhipera, ā, ka tae ka mate. E kaha te haere o tōku Māmā ki te marae. kia whakatipu, kia, kia noho pūmau, kia whakakōhatu i te noho o te whānau ki roto i a Rangiwewehi. Ko tāna mahi ko te haere ki te pakitara o te whare, ki ngā tangihanga, ki ngā tangihanga katoa. Ka noho atu ki reira, ka whakarongo ki ngā kōrero. I ētahi wā i tōnoko tai. Koina tāna mahi. Ka tīkina tana parae ki te ka noho ki reira. Kāre i karanga, kāre i aha, kōrero ki ngā whanaunga, ā, he aha te aha, ngā kōrero, kāre kore he kōrero whawhe, he kōrero mō ngā āhuatanga o te wā.
Tēnā koutou e te iwi. Tēnā koutou e te iwi.
Kāore i mahi tētahi atu mahi, kāore i whakapaipai te tēpu, kāore i karanga, he noho noa ake hei kanohi mō te whānau. Kei reira te kuia me te koroua e iri ana i roto i tērā whare mēnā whanaunga. Kei reira tonu ngā kanohi, engari me whakatinana i tērā kōrero. Kia whai wāhi ngā tamariki, ngā mokopuna, haere ake nei, haere ake nei, haere ake nei, ki roto i tēnei whare. Kaua a whakaahua engari a tinana te taura here ki taua keheimoa raua ko te ao ngahoro. I ngaro tērā āhuatanga o tōku ao, tōku māmā, māua, māua. Koirā, kāore he wahine tū atu i a ia, kona taku ao. Nō reira, ah, he wā uaua. Uaua i te mea he kore mōhio nōku i te mea ko au anake i te kāinga, me aha, me te waimarie i konei taku tuakana, ā, tētahi o te whānau Mohi Tarau hei āwhina. Ka kawe ki te marae, mō ngā toru rā ka kite atu i ōku karanga maha, ā, i muri, e tunu kai ana, e kohikohi kai ana, e whakatika ana i ngā mea katoa, ngā tēpu, ā, ka mutu ngā mea o roto i te whare, ā, i pērā rawa te āhua. Me taku kī ki au anō, ā, hū, i ohorere, i ohorere ki te kite i te tokomaha o te tangata e haere atu ana mō te tangihanga te take. Me tōku māmā. Me taku kī atu, mēnā koinei tā koutou koha ki tōku māmā, kua pērā anō hoki tōku kaa koha ki a koutou. Kia kore au e waiho ake mā ētahi atu ngā mate o te kāinga e tiaki, engari me whai wāhi ahau me tōku whānau. He pērā rawa te whakaaro. Nō reira, kei te.

Ā, ko te mahi te kāinga, ā, e, ko te whakapakari te tinana, kia kore te mamae, te māuiui e pā ki au, ā, he mataku nōku, ka haere au i mua noa atu i te wā e tika ana, i te mea kua kite au i ētahi o tōku ake whakatuporanga, ko ngoikore, ko, ko māuiui, ko mate, ko ngaro, Ko tāku, ko te noho hei tauira mō ētahi, mō ngā tamariki mokopuna. Nōku te waimarie, tuatahi wahine tautoko tāku, kaha tautoko i au, e ngā tau e hia kē nei kua hipa ake. Ka rua mō ngā kaiako, mō ngā tāngata nā rātou anō rā i tohatoha mai i ō rātou mātauranga ki au i ngā tau kua hipa ake. Ka mutu ki taku iwi, ki a Rangiwewehi, nā rātou anō hoki au i tautoko i ngā piki me ngā heke o ngā tau. Engari ka tae ki te. Ko wai tika ana i reira me taku iwi, toku whanau hei tuara a moku e tae ai e au te whai i nga kaupapa nui nei i nga tau. Kare i tutuki i nga mea katoa, a te tae te pehea. Engari, tumuna koe i waihotia mai ai tetahi paku kongakonga

Oh, ka pai oke. Kua waimari a Te Ruru e tēnei ata.
Penei nā kōrero mo te hononga o Ke Aroara o Ko Nātō Roirangi i a Ika i te waka o Te Arawa. Kei runga anō hoki te āhua o te whakapapa. Mō tonu mātou ō mātou whakapapa, nō reira mō tonu mātou ki ngā āhuatanga o tō mātou whenua e noho nei mātou.
Our tupuna came here under the leadership of Te Ao Kāwhai over 500 years ago and settled at Horohoro and our people have lived here ever since. We are mana whenua of this area.